اساݙے نوجوان ہن انتہائی خوبصورت لکھݨ آلے ݙوہیں شاعر ہن تے عباس صابر سئیں زمان کاوش سئیں باقی جتنے دوست ٻیٹھے ہن سئیں تاں میں اپݨے حصے دی حاضری جو نہ مونجھ دی سولی اتے نہ مونجھ دی سولی تے ستایا ونجے میکوں نہ مونجھ دی سولی تے ستایا ونجے میکوں بے جرم ہاں مجرم نہ بنایا ونجے میکوں نہ مونجھ دی سولی تے ستایا ونجے میکوں

میں نال کہیں حال ملایا ونجے میکوں بدلیں دے اندر چوڈی دے اوں چندر دا چہرہ بدلیں دے اندر چوڈی دے اوں چندر دا چہرہ بدلیں کوں ہٹایا تے ڈکھایا ونجے میکوں بدلیں دے اندر چوڈی دے اوں چندر دا چہرہ بدلیں کوں ہٹایا

جتنی وی وڈی ہے پئی غمی کھل نہیں رکدی جتنی وی وڈی ہے پئی غمی کھل نہیں رکدی کوئی دے تے خوشی ہون تا روایا ونجے میکوں جتنی وی وڈی ہے پئی غمی کھل نہیں رکدی کوئی دے تے خوشی ہون تا روایا ونجے میکوں جو میں سچ دا ہاں گلزار گلابیں دا حمایتی میں سچ دا ہاں گلزار گلابیں دا حمایتی خوشبو ہاں سرائیکی دی کھڈایا ونجے میکوں میں میں سچ دا ہاں گلزار گلابیں دا حمایتی خوشبو ہاں سرائیکی دی کھڈایا ونجے میکوں طاہر کیوں ای دھرتی تے مسافر دی طرح ہاں طاہر کیوں ای دھرتی تے مسافر دی طرح ہاں اپنی ہے میڈی بھوئیں تے وسایا ونجے میکوں نہ مونجھ دی سولی تے ستایا ونجے میکوں جو سب کم الٹ کیتے ونجن پانی کو پھٹ کیتے ونجن سب کم الٹ کیتے ونجن پانی کو پھٹ کیتے ونجن جیندے دے ماٹن جاگ دے مویاں دے مٹ کیتے ونجن جیندے دے ماٹن جاگ دے مویاں دے مٹ کیتے ونجن گل دا گلاواں موک لائے رسی کوں وٹ کیتے ونڄن۔ ڳل دا ڳلاواں مک لائے ورہی کوں وٹ کیتے ونڄن جو دردیں دی بھری دے وچوں کجھ درد گھٹ کیتے ونڄن۔ دردیں دی بھری دے وچوں کجھ درد گھٹ کیتے وجن کیتے ونڄن ہنجھوں دا ہاں تے بار ہے۔ اکھیں کوں گھٹ کیتے ونڄن۔ ہنجھوں دا ہاں تے بار ہے۔ ہنجھوں دا ہاں تے بار ہے۔ ہنجھوں دا ہاں تے بار ہے۔ اکھیں کوں گھٹ کیتے ونڄن۔ طاہر اساݙے نال ول نویں نہ ݙٹ کیتے ونڄن۔ سب کم الٹ کیتے ونڄن۔ پاݨی کوں پھٹ کیتے ونڄن۔ سئیں سئیں مہربانی سئیں جو ہے جڳ دی ݙو رنگی ݙیݨ فطرت نی میل ملدا ملاپ گھٹ ہے۔ ہے فطرت سائیں ناظم دیکھ سو سی کاوے صاحب ہے جگ دی دو رنگی ڈائن فطرت نی میل ملدا ملاپ گھاٹا ہے جے قد کچھاون دے گز مریجن تا ڈھیر کھٹدن اے ناپ گھاٹا ہے اسانی سینہ صفا جے رکھ دے ثواب ویندے سہاپ گھاٹا ہے نہیں نظر دے جے عیب آپݨے تاں آپ کیتے اے آپ گھٹ اے اتھانی چہرے سنڄاݨ امدے جو اصلی صورت چھپی ہوئی اے ایں جڳ دے طاہر پیار دے وچ یکی ضرورت چھپی ہوئی اے ایں جڳ دے طاہر ایں جڳ دے طاہر پیار دے وچ یکی ضرورت چھپی ہوئی اے جیکر الینداں تاں تھی ویندی اے اے موسمیں دی فضا مخالف ایں جڳ دے جتنے وی ٻول مٹھے غذا ہے روح دی غذا مخالف منافقت دے بھریے ماحول اچ دعا ملی ہے دعا مخالف جو میݙی وستی دا پہرے دار ہا او میݙی وستی دا ہا مخالف جو میݙی وستی جو میݙی وستی دا پہرے دار ہا جو میݙی جو میݙی وستی دا پہرے دار ہا۔ جو میݙی وستی دا پہرے دار ہا او میݙی وستی دا ہا مخالف اڄاں وی اوندا مطالبہ ہے جو پہرے داری دی لاگ ݙیواں میں کیویں کم ظرف شخص دے ہتھیں سہت آپݨی لیواگ ݙیواں تے خدا نے ثابت خدا نے ثابت قدم کھڑائے چا توڑیں ملے ہن ہزار گھاٹے میکوں تاں صبریں دے نال سہنڑن تے میں نی کرنڑیں شمار گھاٹے ایہو تاں ہک فطرتی عمل ہے توں تی کیتی رہ ونج تیار گھاٹے اوئے بے وقتی طاہر گھٹا دے وانگوں چا یار چا فیض ڈیندن اے یار گھاٹے بے وقتی طاہر گھٹا دے وانگوں چا فیض ڈیندن اے یار گھاٹے توں بئے دے عیبیں تے دھیان ڈیندیں توں اپݨی فرد عمل ݙٹھی کر توں کر تے سینے دا صاف شیشہ توں روز اپݨی شکل ݙٹھی کر جو تیݙی توں کر تے سینے دا صاف شیشہ توں روز اپݨی شکل ݙٹھی کر جو تیݙی معیشت دے وچ بہاراں سڑی معیشت خزاں سڑی ہے اوئے تیݙیاں تاں طوطیں دیاں تار چھاہیں اساݙے ککریں دی چھاں سڑی ہے تیݙی معیشت دے وچ بہاراں تیݙی معیشت دے وچ بہاراں ساݙی معیشت خزاں سڑی ہے تیݙیاں تتوتیں نہ تار چھاہیں اساݙے ککریں دی چھاں سڑی ہے اساݙی وستی دا ناں کیا پچھدیں اساݙی وستی دا ناں سڑی ہے کہیں وی اساݙی وستی دا ناں کیا پچھدیں اساݙی وستی دا ناں سڑی ہے کہیں وی انصاف کائنی ورتیا اے قسمت ساݙی تاں سڑی ہے جو تیݙی معیشت دے وچ بہاراں ساݙی معیشت خزاں سڑی ہے تیݙیاں کرتوتیں دا تار چھاہیں اساݙے ککریاں دی چھاں سڑی ہے جو اساݙی وستی دا ناں کیا پچھدیں اساݙی وستی دا ناں سڑی ہے کہیں وی انصاف کائنی ور ورتیا اساݙی قسمت تے تاں سڑی ہے تیݙی سخاوت دے سݨ تے قصے میں خالی کاسے تے ٻہہ سچینداں ناراض نہ تھی شبیر طاہر ایں ٹوک ہاسے تے ٻہہ سچینداں۔